Um, a dwi efo Bob Evans.

O holl ffordd. Oes y tuduriaid. Beauty nag yw? Cysgodi chdi wsos yma? Wel, dwi dwi yma ers wythnos ond bosses 'di gyrru fi. Cadi. Gennai lot o syniada am ddrama a ballu. A dwi'n keen iawn i ddysgu. A fi ffordd yr hunan o neud pethe. Specific. Dim mobile phones a ddyletswydd. Ia, dallt. Ond yy dwi'n disgwl i glwad am y rhan 'ma. Sgwylio profiad visitors. Lle ti'n mynd? Rhoddi rhywun arall, Dilwyn. Time waster yw 'i. Actress. Mae wael y tyddyn yn damp to. Out. Hei. Dyna di go boi. Gewn i ti'n shep shep wap. Oedd smartphones i gael yn oes y Tuduriaid? Nagodd. Chi isie fy rhan? Fi 'di siarad â n'w. Fi 'di symud ti. Jyst yn aros ateb. Be' 'di dy broblem di? Waiting room yw fyn 'yn i dy deip di. Taw ma' rwbeth gwell, yndwt? Colli count. Faint o actresses mas o waith sy 'di bo' 'ma? Dilwyn. Ti 'di sorto fe? Ddudo'n wrtho fi na fel'ma fysa chdi. A ti'n gwbo be' feddylish i? Boi'n haeddu cyfla. Dilwyn. O'dd gin Henry the eighth walkie talkie oedd? I chdi gael dallt, dim actress ydw i. Cyfieithu o'n i, cyn i fi ddod i fama, lly. Meddwl sa fo'n llesol o'n i, bach o am-dram, ar ôl y divorce. Bob tro dwi'n gweld e. Bob tro. Sy orwerth wrth 'i fodd mewn yffach chi.

Deud wbath. Tip. Wbath rai fi lenwi'r ffôn ma am bo man dwi di bod. Tick box. Practise ar y siow belle dwi'n y cwestiwn. Dwi'm ynddo fo wan nadw. Behind the scenes. Rhan Gwenhwyfar o'n i isio. Pwy gafodd o? Rhyw hogan 22. Dwi'n mynd dweud allan mod i braidd yn eiddfed am y rhan, ond gynnau lwyth o brofiad actio. Blaw am yr Elin Fflur na. So beth wedi gallu bod yn wahanol iawn i fi. Ond pan ddoth hi ar y sîn droad y mileniwm, Wff! Ma' neb arall yn y stafell, nag oedd? Pam fod dy enaid fel y nos mor ddu, Gwen Hwyfar? Ceisiais Ddiosg dy glogyn. Wylaf Arthur. Oblegid nawn ni di fy nghredu mai ti yw canwyll fy llygad mwy. O'n i deimlu Arthur. Wres fy nghalon ar fy nghroen. Rhoi'r bobl beth o'n nhw eisiau. Be? Tip i dy ffôn di. Connecto dyn nhw. Neud iddyn nhw deimlo'n special. Croeso i Lys Llewelyn o'r drydedd ganrif ar ddeg. Bydd Sain Ffagan yn ddarlun byw o'r gorffennol, yn ddrych o elfennau ein Cymreictod presennol ac yn ysbrydoliaeth i ddyfodol ein gwlad. Geiriau Iorwerth Peat i unan. Sori, yym, lle mae'r toileda? Mae'r ci di neud mess tu allan. Mynedfa. O! Mae'n amlwg, dydi? 'Di hyn ddim yn gweithio nadi? 'Da ni jyst ddim yn siwtio? Alwa i hi bwrdd yr bynfa amser cino. Ia, ia, plis gwna. Ambiti'r busnes cysgodi yma. A'r cadi yma. Dwi wedi gweithio Dilwyn. So'n gweithio. Yn pwynt yw, Falle gael ei fod am y tro. Pawb yn heddi cyfle. Weithe.